күркәмләп торучы, олы булган гыйбадәтләребезне, рузаларыбызны кабул кылучы, мөбарәк җомгасында да үзенең йортына килеп, гамәл гыйбадәтләр, намазлар кылырга насыйп әйләгән ялгыз хак Раббыбыз Аллаһ Азза ва Җәлләгә барча мактаулар, хәмдләр вә сәнәләр, нигъмәтләренә шөкер аналарыбыз дәвамлы булып торса иде, кардәшләрем. Бөтен җир йөзенә олуг рәхмәт булган, үрнәк булган, Үзебезнең газиз булган әти-әниләребездән дә якынрак, безләр өчен бик кайгырган, безләр өчен тырышкан, һәр вакыт телендәге лафзысы да иммәтем, халкым, кыйбла әһелләре, ягъни безләр дип яшәгән һәм дә ошбу фани хәятны да шулай узган, кыямәтендә дә Раббыбыз Аллаһ каршына барып сәҗдә кылып, иммәте өчен, безләр өчен шәфәгать сораучы,

Чөнки бу Кадер кичәсе мең айдан да афзалрак, мең айдан да хәерлерәк. Ягъни, әгәр дә еллар хисабына салсаң, 84 ел тирәсе шул мөддәттән дә хәерлерәк, дип Аллаһ Тәбәрәкә вә Тәгалә хәбәрен бирә. Нинди халәт? Иллә фәкать еллардан гына хәерлерәк түгел, Инде мең айдан гына хәерлерәк түгел, әмма ләкин адәм баласы, Аллаһның колы, мөэмин мөселман, шул мең ай дәверендә бер туктамый изгелек, хәерлек, бер нәрсәгә бүленмичә, бер нәрсәгә киселмичә, һәрвакыт Раббысы Аллаһ каршында гамәл, гыйбадәттә булган халәте, Раббыбыз Аллаһ мең айдан да хәерлерәк дип әйтә. Пигамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм үзенең сахабалары белән булган вакытта әлегәреге кавымнардан Бәну Исраил халкындагы Аллаһның бер сөеклесе вәлие хакында сөйләде. Бу Аллаһның изге бәндәсе Раббыбыз Аллаһ гомер биргән, тәкать биргән, мөмкинлек биргән, саулык, сәламәтлек биргән, ягъни гомере буе бик озак еллар гамәл гыйбадәтләр кылган, әҗерләр кылган. Һәм инде сахабалар бу кыйссаны, хәл-әхвалны тыңлап торганнан соң, уңайсызланып та, я Аллаһның илчесе, Раббул Гыйззә тәбәрәкә вә тәгалә безләргә шундый гамәл гыйбадәт кылыр өчен гомерне бит бирмәс. Бездә бит мондый мөмкинлек булмас. Һәрвакыт гамәлдә, гыйбадәттә, изгелектә булыну дигәч, Аллаһ тәбәрәкә вә тәгалә Пәйгамбәребез Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллямның уммәтенә, ягъни безләргә олуг рәхмәт әйләп, ошбу сүрәне иңдерде һәм дә әйтеп куйды: ошбу уммәттәге Рамазан шәрифтәге ошбу кадер кичәсе, әгәр дә тап булсаң шуны, әгәр дә шуны тапсаң, әгәр дә шуны уяу хәлдә, гамәлдә, изгелектә, хәерлектә үткәрәсең икән, мең айдан да хәерлерәк, Яни гүяки син мең ай буе гамәл, гыйбадәттә булган төсле, Раббың Аллаһ каршында шундый хәсәнәтләр белән, әҗерләр белән, Раббың Аллаһтан гафу белән, кичерелү белән, ярлыкау белән килерсең, ди. Аллаһ тәбәрәкә вә тәгалә мең айдан да хәерле, ди. Бу кичтә Аллаһның фәрештәләре, Җәбраил фәрештә иңәрләр, һәрбер әмер белән, Аллаһ Раббыбыздан булган тәкъдир белән, язмышларыбыз белән, ничек нәрсә көтә безне алдан, ничек хәлләребез шуның белән иңәрләр ди. Хәтта мөминнәргә сәламдә булырлар, догада булырлар, хәтта таңнар атканчага кадәр дип Аллаһ Тәбәрәкә вә Тәгалә аятьләрендә әйтә. Әйе, олуг булган сәгадәт, Рамазаныбыз, айларның солтаны. Ошбу Рамазан шәрифнең дә, әлбәттә, таҗы булып тора ошбу Кадер кичәсе. Кадер дигән сүз, әлбәттә, татар халкында да бик кадерле сүз. Якын булган нәрсәгә, яраткан нәрсәгә, үз иткән нәрсәгә без кадерле дип әйтәбез.

Изгелекләр белән. Менә нәрсәне эшли ала. Намазын да укый, садакасын да бирә, Раббысы Аллаһны да зикер итә, салават-сәламнәр дә яудыра сөекле пигамбәре Мухаммәд Мустафа саллаллаһу алейһи вә сәлләмгә. Тәүбәләр кыла, ялвара, Раббысы Аллаһтан ярлыкау сорый, кимчелекләренең, ялгышларының китүен сорый, тормышларының, хәятләренең күркәм булуын сорый. Шул халәттә үткәрә икән. Һәм шул кичәгә тап була икән, Аллаһ Тәбәрәкә вә Тәгалә олуг рәхмәтләрен әйли, кимчелекләрен, нуксаннарын гафу кыла, мең айдан да хәерлерәк күләмдә булган хәсәнәтне, әҗерне Үзенең кылына язып куя, кардәшләрем. Пигамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм, Кадер кичәләрен ахыргы ункөннәрдән эзләгез дип әйтте. Янә хәдис шәрифләрендә так саннардан эзләгез дип әйтте Расулебез саллаллаһу алейһи вә сәлләм. Ахыргы ун көнгә килгән вакытта пигамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм аерата да инде тырышлык күрсәтә иде. Хәдисләрдә әйтелә иде, билен кысып буеп буып куя иде, ягъни дөньялыктан киселә иде. Якыннарыннан хәләл җефетләреннән киселә иде, гаиләләрен уята иде. Ошбу кичәдән гафил булмагыз, шул халәттә булсын диеп, пигамбәребез салләһу-галәйһи-ва-сәлләм тырыша иде. Хәтта вафатындагы, вафаты алдыннан булган Рамазан шәрифтә Расулебез салләллаһу-галәйһи-ва-сәлләм ахыргы хәтта егерме көнлек тә аерата булган тырышлыкны күрсәтте. Раббыбыз Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтенә омтылды, кардәшләрем. Әмма ләкин адәм баласы шуны уйларга тиешле. Аллаһ Раббул Гыйззә мөбарәк Рамазан шәриф бирде. Менә бу Кадер кичәсенә булган әзерлек инде безнең күптән бара. Рамазан ае кергенчә бара. Нәүмизләнеп, сагынып кеттек Рамазаныбызны. Аллага шөкер, уразаларыбызга кердек. Менә инде Яртысын да узып киттек. Уналтынчы көне без уразалы хәлдә. Кояш баю белән унҗиденче кичә керә. Бик тиз бара. Сулар аккан төсле бик тиз узып китә, кардәшләрем, шул мөбарәк булган аебыз. Кайда Раббул-Гыйззәх кимчелекләребезне, нуксаннарыбызны гафу кыла ярлыкый, догаларыбыздан кабул әйли, халәтләребезне күркәм, хәерле якка үзгәртә. Аллаһ Раббул-Гыйззә рәхмәтен бирсен, нигъмәтен бирсен, сөекле Пигамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм әни эзләргә кушты, юлын күрсәтте, тырышлык күрсәтте. Әлбәттә, бик күп төрле хәбәрләр килде Кадер кичәсе хакында. Егерме өченче Рамазанның кичәсендә булган, егерме биштә булган, егерме җиденче кичәдә булган дип тә бик күп хәбәрләр бар. Егерме җиденче Рамазаныбыз туры килә, милади җәдвал календарь белә карасак, 16 март кояш баю белән 27 нче кичә Рамазан шәрифнең. Шәят ки бу кичәгә туры килер. Раббул Гыйззә рәхмәте илә белүче, әмма ләкин ничек булса да бездән тырышлык булырга тиеш, ынтылу булырга тиешле. Ягъни шул кичәдә генә утырдым да шуның белән бетте дип түгел. Хәтта Рамазанның гает кичәсе алдыннан да булган соңгы кичәләрендә дә Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә күпме колларын тәмуг утларыннан котылдыра. Һәбер кичәсе мөбарәк, әмма ләкин Кадер кичәсе тагын да затлы, тагын да хәерле. Аллаһ Раббыбызның олуг рәхмәте яшерелгән, сәгадәт булган кичәләрнең, төннәрнең берсе. Аллаһ тәбәрәкә вә тәгалә шул халәткә, кичәләргә ирешергә насыйп кылса иде, фазлы карамилә. Әй кардәшләрем! Ошбу Рамазан шәриф хәл-әхвәлләребезне уңай якка, хәерле якка үзгәртергә бирелгән мөмкинлек ае. Шуңа адәм баласы ничек булса да тырышырга тиешле, хәленнән килгәнчә, күңеленең, кальбенең иң караңгы почмакларына карарга тиешле.

Диндә нык кылсаң иде, шәригатеңдә нык кылсаң иде, әмерләреңдә нык кылсаң иде, тыйганнарыңнан ерагая алсам иде. Йә, калебләрне бер халәттән бер халәткә күчерүче, үзеңә тагатьтә булсам иде, гыйбадәттә булсам иде. Йә, Раббым, Аллам, рәхмәтең илә, аин әлә зикрика вә шукрика вә хусни гыйбадәтик, безләргә ярдәмеңне бирсәң иде, күркәм рәвештә шөкер итәргә үзеңә, Аллага шөкер дип яшәргә. Гыйбадәтләребезне дә хәерлек белән, изгелек белән кылырга, Рамазанның олуг булган тәэсире бөтен хәятыбызга, тормышыбызга тәэсир итсә иде, кардәшләрем. Аллаһ Раббул Гыйззә китабы Куръани Кәримендә әйтә: "Яума якумун нас ли Раббил аламин". Ул кыямәт көндә бит адәм балалары Раббылары Аллаһ каршына басырлар, хисапка, санауга. Тормышыбыз, шуңа шөкер итү, якыннарыбызның кадерен белү, хәләл җефетләребез, угылларыбыз, кызларыбыз, оныкларыбыз, без алар өчен нинди ориентир, нинди күрсәткеч, безнең телләребездән алар каршында нинди кәлимәләр чыга, безнең үзебезнең тотышыбыз, килбәтебез, омтылышыбыз, нәрсә өчен янып яшибез алар каршында. Алар каршында әти-әнине нәрсә дип яна? Бу иллә фәкать дөнья дип янамы? Әллә ахирәт дип янамы? Әллә милләтем дип янамы? Әллә телем дип янамы? Аллаһ Раббыбызның әмерләрен үтәүдә тырышамы? Ягъни бу халәтне балаларыбыз күрә, үзләренә күчергеч итеп ала, шуның белән җәмәгатул муслимин яшиләр. Аллаһ Раббул Гыйззә күпме нигъмәтләрен насыйп кылды. Илләребездә, көннәребездә иминлек, тынычлык, күкләребез аяз, Аллага шөкер. Рамазаннарыбыз нинди матур хәлдә, ифтарлар илә, гамәлләр илә, тәравихлар илә, күркәмлек илә дәвам итә. Бу Раббыбыз Алланың рәхмәте,

Бу кешегә бөтен дөньяның купшылыгы, бөтен дөньяның муллыгы, байлыгы бирелгән төсле ди Расулыбыз саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтә. Шөкер итсәк, Раббыбыз Аллаһ арттырып бирә. Аллаһ Раббул Гыйза ул ук рәхмәт иясе кардәшләрем. Бер вакыт Ибраһим Әдһәм хәзрәтләре җәяү хәлдә Хаҗ кылырга атлый икән. Менә бер заман яхшы булган, шәп булган аргамакта, алмачуар булган атта моны хаҗга баручы бер адәм баласы куып тота. Сөйләшә, танымый. Әй, бабай, ди, син җәяү атлыйсың икән, ничек арымыйсың, ди. Шуннан соң Ибраһим Әдһәм хәзрәтләре, әй, балам, ди, әгәр дә миңа, ди, авырлык ирешсә, ди, Сабырлыкны иярләп алам, ди. Сабырлыкка утырам, ди. Әгәр дә Раббым Аллаһтан бер нигъмәт ирешсә, шөкер итәм, шуның белән рәхәтләнеп барам, шуңа таянып, ди. Әгәр дә инде бер яхшылык килсә, миңа насыйп булса, канәгатьлек хисе белән атлыйм, ди балам, ди. Әгәр дә инде нәфсем, ди, нәфсем хәерсезгә чакыра башласа, шул вакытта уйлап куям, тукта, Раббым Аллаһ каршына барырга озак калмады бит, дип. Шуннан соң Ибраһим әдһәмнең танымаган хәлдә дә бу сүзләрен ишеткән кеше, бай кеше, затлы кеше, инде, әлбәттә, аптырап, Ул мин җәяү барам икән, ди, бабай, ди. Син түгел, мин җәяү атлыйм икән, ди. Синең нинди аргамакларың бар икән, ди. Әйе, сабырлык, нигъмәтлек, хәерлек, үзебезне төзәтү, уңай якка бору, кардәшләрем. Аллаһ тәбәрәкә вә тәгалә рухи рәхмәт иясе, нигъмәтләрен, әҗерләрен, хәсәнәтләрен бирә. Кая атлыйбыз, нәрсәгә әзерләнәбез? Менә бу Рамазан шәриф, бөтен мөмкинлек, олуг булган форсат ае. Мөселман файдалансын, мөселман куллансын, догада ялварсын. Әйе, авыз да ачыла, әлбәттә, кеше арый да, Сүлпәнлек тә артта. Кайнар чәй кермәгәч, кешенең инде инде кысыла да, читенрәк тә, әмма ләкин менә шул тырышуың, үзең аша үзеңне җиңеп, изгелеккә, хәерлеккә омтылуың, Раббыбыз Аллаһ каршында зур бәяле нәрсә бит. Юкка гынамы? Аллаһ тәбәрәкә вә тәгалә әйтте, Ураза тоткан бәндәмнең авызыннан килгән, без кәрих күргән, Без аны авыр кичерәбез, авыздан ис килсә, ят кешедән килсә, үзеңнекен сизмәсәң дә. Әмма ләкин Раббыбыз Аллаһ каршында бу ис гүяки җәннәтнең иң хушбуйлары, иң мискиләреннән дә хәерлерәк ди Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә әйтә. Шуңа да әлхәмдүлилләһ, авызыңнан килгән истә Раббың Аллаһ каршында шундый бәягә, шундый дәрәҗәгә ирешә икән, калганы хакында нәрсә әйтик? Калганы хакында нәрсә сөйлик? Әй кардәшләрем! Бу дөньябыз фани хәят. Бу дөньяда тырышу ләзим. Бу дөньяда омтылу кирәк. Һәрвакыт өсләребездә булган нәрсә. Әмма ләкин бу дөнья бәрабәрендә кеше ахирәтен югалтмаска тиешле. Бу дөньяны бар итәм дип, ахирәтен җимермәскә тиешле. Кайчан, әлхәмдүлилләһ, Сөләйман ибне Абдул-Мәлик дигән хәлифләрнең берсе, инде сәфәр вакытында Мәккә җирлегендә булды, Мәдинәгә килде һәм сораша башлады. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сахабаларыннан бар микән якында диеп. Аңа әйттеләр, Әбу Хазим радияллаһу анһу у бар, аның белән күрешәсе килде. Патша кеше, дәүләтле кеше. Өстендә инде, альхамдулиллаһ, хөкүмәт, гаскәрләре бар, солдатлары бар. Казнасы бар, хәзинәсе, байлыгы бар, бөтен нәрсәсе бар. Һәм бу кеше сорау бирә, карале ди, Аллаһның рәхмәте төшсен ди. Ни өчен без үлемне яратмыйбыз диде. Ни өчен яратмыйбыз үлемне? Шуннан соң аңа шундый җавап булды. Сез бит дөнья йортыгызны сипләп, Дөнья йортыгызны яңартып, ахирәтегезнең йортын ватып бетердегез, ди. Ишеп бетердегез, ди. Кемнең инде теләге бар, ди. Яхшы булган, ясалган квартирадан идән җимерек булган тешкә барырга. Кемнең барасы килә? Беркемнең барасы килми. Йөрәк, калеб, күңел шунда ябышкан, дөньяга ябышкан, бу хәлгә аптырап калган. Бу хәлдән инде шок хәлендә калган бу хәлифә әйтә. Ә ничек соң мин белим, Раббым Аллаһ каршында нинди халәттә буласымы? Ничек соң белим? дип әйтте, сорады. Ә син аны Раббың Аллаһның аятьләренә тәңгәл китереп чагыштырып кара. Раббың Аллаһның аятьләре белән чагыштырып кара тормышыңны, үзеңне тотышыңны, гамәлләреңне, эшләреңне, гомумән яшәү хәятыңны, яшәү рәвешеңне. Ә нинди аять соң ул, ди.

Ягъни бу халәт ди, аят ди. Кара ди, әйе, бу Коръән ае. Аллаһ Раббыбызның рәхмәт ае. Хәлләребезне, әхвәлләребезне уңай якка, хәерле якка төзәтү ае. Раббыбыз Аллаһның рәхмәтенә омтылу ае. Аллаһ Азза ва Җәллә шул мөмкинлекне насыйп кылса иде. Әгәр дә теләк булмаса, әгәр дә үзгәрергә теләмәсәк, җәмәгать,

Аллаһ Раббул Гыйззә бик тиз уза торган, санаулы булган, шәрәфәтле булган, кыйммәтле булган, Кадер кичәләре белән Әлхәмдүлилләһи Раббил Галәмин бик сәгадәт булган бәйрәм аебызны, гыйбадәт аебызны сәгадәт кылса иде, уразаларыбыздан кабул кылса иде. Ифтарлардан кабул кылса иде. Бергәләшеп, әлхәмдүлиллә, тирләп, пешеп, һава җитмәсә дә Аллага шөкер диеп, аякларыбыз бөгелеп-сыгылып китсә дә Аллага шөкер, уңайсыз булса да тырышып-тырышып сәҗдә кылып шунда намазлар укыйбыз, әлхәмдүлиллә, Коръән аятьләрен тыңлыйбыз, шуның хәсәнәтләре булса иде. Иң мөһиме, Раббул Гыйззә хаталарыбызны, гөнаһларыбызны ярлыкаса иде, кичерсә иде, ярлыкаса иде, аныдан тумада хәлдә,

Шунда, Раббым Аллам, гамәл гыйбадәттә булып, йортыңда үзеңә ялварабыз, кулларыбызны күтәреп синнән үтенеп, я Раббым Аллам, ялынып сорыйбыз. Ошбу догаларыбызга җавабыңны бирсәң иде, догаларыбыздан кабул кылсаң иде. Я Раббым Аллам, хәят-мәгыйшәтләребезне һидәятле, сәгадәтле, бәрәкәтле кылсаң иде. Үзләребезгә, якыннарыбызга, балаларыбызга, нәселләребезгә, оныкларыбызга, һәрберләребезгә тәүфиклар бир, хидәятләр бир, истикамәтләр бир. Эшләребездә, әмәлләребездә, ризыкларыбызда бәрәкәт, иминлек кылсаң иде. Ошбу Раббым Аллам Рамазанның олуг булган нигъмәтләренә, үзеңнең вәгъдәләреңә ирешергә насыйп кылсаң иде. Йә Раббыбыз Алла, илләребезгә, көннәребезгә иминлекләр әйләсәң иде. Йә Раббым Аллам рәхмәтең илә сугыш утларын сүндерсәң иде. Ошбу Раббым Аллам рәхмәтең белән бөтен дөньяда сугыш утларын сүндерсәң иде. Ошбу ватаныбызны саклап, яклап Раббым Аллам ошбу юлда булган егетләребезгә дә

Ошбу Фәләстин җирлегендә булсын, бөтен галәмдә булсын канга батырган, я Раббым Аллам, хәерсезлеккә омтылган залимнарны тыйсаң иде. Раббым Аллам, аралардан араласаң иде рәхмәтең илә. Ошбу рамазанлы хәлдә, уразалы хәлдә, гыйбадәтле хәлдә үзеңнән сорыйбыз, рәхмәтең әйләсәң иде. Бәдәннәребезгә сихәт бирсәң иде. Күңелләребездә һәрвакыт тереклек, төзеклек булса иде. Телләребездә иң хәерле кәлимә булса иде. Һәрвакыт үзеңә шөкер итеп, үзеңә тәвәккәл булып, рәхмәтләреңә омтылып, өметләнеп яшәсәк иде. Ошбу фани булган хәятне ахирәтеңә, бакыйлыкка, соңгы олуг булган сүзләребез, Раббмаллам, лә иләһә иллаллаһ, Мухәммәд расулаллаһ кәлимәсе илә узсак иде. Дөньяларның үткән хозурларыңда булган догаларыбызны өмет иткән әтиләр, әниләр,